Il-Premju tal-President beda seba' snin ilu fuq inizjattiva fi żmien meta konna qegħdin noħolqu programmi differenti bil-għan illi nagħtu status lill-arti u lill-kultura fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. L-ewwel programm beda bi tliet fergħat bi premju għat-tfal, għaż-żgħażagħ u għall-proġetti tal-komunità. Biż-żmien rajna illi sakemm isib postu programm li dawk marbutin mal-komunità qed joħolqu impatt kbir fuq il-komunitajiet, il-gruppi differenti li qed jibbenefikaw. U allura bdejna biż-żmien naraw ħafna iktar organizzazzjonijiet, l-iktar ħaġa importanti organizzazzjonijiet li mhumiex tradizzjonalment magħrufin għal xogħol kulturali. Qed naraw organizzazzjoni qegħdin jintroduċu l-arti u l-kultura u opportunità wkoll għall-artisti biex jibdew jaħdmu m'organizzazzjoni li forsi mhux għażla ovvja għax-xogħol tagħhom. Meta aħna jkollna innovazzjoni fil-mod ta' kif nindirizzaw vulnerabbiltajiet, kemm meta qed nitkellmu fuq individwi kif ukoll gruppi, hija importanti immens u speċjalment meta jkun hemm dik il-kreattività fejn permezz tal-arti noħorġu d-diffikultajiet, u nidentifikawhom u nkunu nistgħu nindirizzawhom. Ġifieri naraw minn dan il-programm minn da set ħanajdu hekk ta' premijiet li ttieħdu llejla, nistgħu naraw id-diversità li hemm fil-ħsieb u fil-mod ta' kif se jkunu indirizzati gruppi u individwi differenti, fosthom persuni b'diżabilità, żgħażagħ u tfal b'diżabilità, qed nitkellmu wkoll fuq persuni bi problemi ta' saħħa mentali, Qed nitkellmu fuq gruppi differenti ta' nies li għandhom bżonn l-għajnuna tas-soċjetà, għandhom bżonn li nibnulhom ir-reżiljenza. U l-arti qed tintuża propju biex tinbena dik ir-reżiljenza permezz ta' xprunar ta' skills ġodda ħalli niżviluppaw il-potenzjal sħiħ tal-persuna. Meta l-persuna tħossha li qed tibni l-kunfidenza fiha nfisha għax qed jiġi xprunat il-potenzjal tagħha, allura tibda temmen fiha nfisha u b'ma ukoll tibda tħossha li qed tkun iktar valutata fis-soċjetà tagħna u tkun tista' tikkontribwixxi iktar. Dik hija reżiljenza importanti mhux biss għall-individwu imma għall-komunitajiet sħaħ tagħna. Il-benefiċjarji ħafna drabi ikunu membri t'organizzazzjonijiet differenti, l-ewwel nett l-applikanti huma organizzazzjonijiet rreġistrati bħala NGOs illi jaħdmu ħafna drabi b'mod dirett jew ma' artisti jew m'organizzazzjonijiet oħrajn. Ix-xogħol tagħhom isir matul sena, f'ċertu proġetti, issa qegħdin naraw proġetti ta' tliet snin, illi jintroduċu jew idaħħlu, Elementi differenti ta' arti, tista' tkun anke xogħol awdjoviżiv, jista' jkun film, proġetti ta' mużika, minn dawk kollha, anke letteratura rajna, illi l-iktar ħaġa importanti illi jkollha impatt dirett fuq min qiegħed jipparteċipa. Jiġifieri ħafna drabi proġetti bħal dawn, il-proċess tal-proġett ikun ħafna iktar importanti mir-riżultat finali għaliex inti mhux biss li tagħmel il-produzzjoni fl-aħħar, mhux li tippubblika l-ktieb, imma li permezz ta' dak ta' dak il-proċess kreattiv inti bħala individwu esprimejt ruħek, affaċċajt il-problemi tiegħek, anke ċċelebrajt id-diversità kulturali tiegħek. U allura dawn huma proġetti li naħseb verament juru illi s-saħħa tal-arti kapaċi veru tagħti saħħa lill-bniedem. Naħseb illi l-iktar li li ħallew impatt biż-żmien, u għalhekk il-Premju tal-President illum hu dak illi hu, huma dawk il-proġetti illi verament ħadmu b'mod intensiv ma' grupp ta' nies minn artisti bravi u allura kellhom l-ispazju. biex jiżviluppaw lilhom infushom. U din rajniha fi gruppi differenti minn persuni b'diżabilità intellettwali għal persuni li kellhom problemi partikolari iżda wkoll nies illi jridu jiċċelebraw il-komunità partikolari tagħhom u speċjalment ix-xogħol magħmul miż-żgħażagħ u naħseb dan turi id-diversità li l-premju qiegħed verament jagħti lill-kultura Maltija.